Şeýle derejeli dabaranyň alyp baryjy hökmünde bize ynananyňyz üçin, dabaranyň wideo, foto ýazgysyny Ýagşy Show Production ynananyňyz üçin Hydyryň adyndan, öz adymdan, toparymyň adyndan köp-köp taňryýalkasyn aýdýan. Nesip bolsa toýuň gyzykly geçmegi üçin, şowly geçmegi üçin, hawa, bizem yhlasymyzy, zähmetimizi, ýüregimizi goýarys, bir söz bilen aýdanda, ynam, sizden, enşalla, netije-de Bizden, Sungatda iň kyn zat näme? Sungatda iň kyn zat by öz ýoluňy tapmak. Öz ýoluny döreden, şonam biziň aňymyza, ganymyza bir ýöreden halypa Türkmenistanyň meşhur sungat ussady Pälwan Halmyradow ussat sazanda ýigitlerden bu gün Siziň hyzmatyňyzda. Wahoy bugün pes bolmasyn äý elden aýşaý mes bolmasyn. Şeýle hem sahnamyzda ýaňy siziň hormatyňyza ajaýyp aýdymlary ýerine ýetiren Ibrahim Tatlysesiň atdaşy Ybraýym Nyýazmyradowyň ussat sazandaryny. Adamlar şu wideo bir görüň men özüm içinde bolup ullaka lezzet aldym sizem tomaşa ediňizde şonçarak lezzet alaryňyz umyt edýän Hajy Ýazmammet Wepa Geldiýew bilelikde Hajy bilen Bilbil Wepa üçüsi bilelikde Öňem joşýarlar, ýöne bu sapar daşdylar, joşdular. Görüň şu toýy. Şeýle gowy toý boldy. Sag bolsun aýdýan toý eýelerine-de şular ýaly därejeli dabara alyp baryş hökmünde maňa ynananlar üçin. Gyzykly boldy. Şou ýapdyk.

Konor Makgregoriň boýy nähili gyzykly? Real Madrid bilen Barselonaň oýny ondan hem gyzykly. Kriştianu Ronaldu bilen Messiniň duşuşygy ondan hem gyzykly. Ýöne hemmesinden hem has gyzykly. Sahnamyzda Türkmenistanyň halk artisti Hajy Ýazmamedow hemem meşhur sungat ussadymyz Wepa Geldiýew bilelikde siziň hormatyňyza şu bäş sany aýdymy ýerine ýetirýär.

Gürle diýse gürlejek leý ýöne çatyny diňläp otyr gürlemez ýaly etdi bu ladýanna. Ha. Şular ýaly baran toýunda janly ses aýdyp, baran toýunda şuny ýaly sazanalar bilen toý berýän Ondan men şa baş bolsa iPad diýen zat öz-özü ýitip gidýär adamlar.

Bäsleşigimiz hasam we toýumyzy hasam gyzyşdyrýar. Türkmen sungatynyň gaýmaklary-da ine taryhy gülleň biri şu gün. Hawa. Şu üç bolup bile aýdyp beräýin diýýär-de toýuň eýesi. Dişli öz haýyş etdi-de.

höwes bilen diňlener. Kör zehinliler Men bagşy diýip dillener. Bagşylyk berlenler bagşydyr, ýagşy bolup, uý, bagşa, bagşy bolup dogulmaýar hemmeler. Siz şeýle gözelsiniz, şeýle ezizsiz, janyndan jan berýän janym ejeler. Bahasyna san ýetmez göwher gyzyl siz janyndan jan berýän janym ejeler. Adamy ýaradan Hak hem how ene Dowam dowamaty ol ýedi ene Ýedi enäň biri jana jan ene janyndan jan berýän Janym ejeler Başym sypan elleň gül ömrüm dälmi? Oglum diýen sözleň gül ömrüm dälmi? Ak süýt, gaýmak ballaň gül ömrüm dälmi Janyndan jan beren janym ejelem. Sen dünýämiň ýady Käbä daşyňdadyr ogul-gyzlar Gül göwnümiň çagy Käbä seni küýsäp geldi ýadlar.

Huzuryňa ýene geldim Eje jan. Gelnise zer berseň uzak menzilden, Dogumlylyk bilen kalbyny dilim. Hiç zat bahasyna ýetmez şol günleň, Ejeli ýyllaryň gadyryny biliň. Bar wagty sylaň, bar wagty ogşaň, Soň öpseň-de geçmez toprakdan demiň, Nurly didesinde galmasyn arman. Eşeli ýyllaryň, käbeli ýyllaryň gadyryny biliň.
Baryňdy dünýäň toýlugy. Aýdan hem aýtjak aýdymyň.